Mah le region tein a simi hna van aupi tuk le vei tikho zong khate ah khin kan lung a van fian ding ka van ding lai. Nicati ahcun nihin ahcun federal democracy system kha kan khel ni a si tikah a bana bia khin kan ram khi independent kan si si ahcun khi a simi khin status a simi origin a simi pawl nih khin bia ah a rak chim ti lai. Orientals min kan atu lawlaw se i miohte pawl kan i pek ning hna cu kan pa le hna zong nih an chim pum khi Ne Win cozah nih administration a tuah khawhnak ding ah a kan pek cu sawhmi a si tikah khin thil kal ding a hmaan deuh lo cu. Ca pakhat ka rak relmi ah Delhi ka rak um lio khan UNDP library kha kha khan Jorba khan ka va kal tawn. Cu ka rak relmi ahcun zeiruang ahdah Africa ram ah khin thisen chuahnak le thih lonak kha tihin a tam timi khi hi kong cu ka rak rel. UNESCO nih United Nations Scientific and Cultures Organization Department nih kum kul kum nga research an tuah i an hmuhchuahmi cu zeidah a si an ti siah cun nature timi a ti hmanh an piah lo caah Hi bantuk a si ti. Hika ram ah khin miphun fa tete kha an um lulh i pakhat le pakhat a tih hmanh an a piah lonak thawngin hi bantuk tisim a luang i hihi cu nature a si tikah khin lungtuah doh ding kha a si lomi kha kan doh ca a si ti. Cucu annih cu nature an ti si nain annih na cu Khrihfa mi cun Pathian kutzung kha Pathian thil serning kha an rak doh caah pakhat le pakhat recognize an a tuah kho lo caah a si ti. So cun Chin khi federal government si independent hna kan si cu kha vialte state tu khi khi khi khan khan atu ka bia rak chin chung chang kha vialte khi recognize kan tu thiam hau khiro kan koinak salo kha kha kan rum chin chin nak mi tu kha isin ding mi ka si cun independence lo zong in Kawlrampi ah Kan um ko zong ah siselaw thla vialte hna nih khin domestic autonomous a rak chuak ding te lawngte in si. Federal, sihmanhtaw federal kan riak khawh si ahcun cucaah atu te hin lungrual tein rak organize tang atu khawh dingmi kha kan phanh hlan in kan cawn chung cang hau cang. Kaupi in mu. Kan phanh hlan in kan cawn chung cang hau cang. Amnak bia hual ngo te pawl hna khi kan zoh si atu CDF an dir ve le a ṭhat tuk ning cu

Ngeichia nih khan dawtbia rak chim cang su tu thil kal ning su. Kha ngeichia kha lu a ngin te lo ignore khawh ding si lo. Ngeichia tu recognize kan tu i lungrual tein Pathian kutzung kha kan cawm thiam hna le kan lawmhpi thiam kha a pawimawh ngai ngai lai timi te kha cute zong cu khika hen khi kong he hen van chim ka duh Cun leadership lehlam tu lah cu leadership le conflict lehlam tu cu atu in kan ngei ko. Hihi cu biatak tein zeiti a si hmanh ah kan ral kan tei khawhnak ding le kan ṭhancho khawhnak ding tu ah hin kan principle pi hi cheu ko tuah hna usih law kan leadership zong hi a puitling deuh ko lai timi te zong kha khate zong kha van chim chih ka duh i a donghnak lei ah van kal ka duhmi cu zeidah a si tiah cun Nihin zohthlennak ah kan kal cuahmah lio ahhin cun kan i a no tukmi nangai i a ṭoih cunglei zong siseh zeilai paoh in a no tukmi kan si tikah hi bantuk a lian tukmi innphekpi nih a van kan den tik le hi chungah kan van luh tikah hin kan mawh ve lo. Khondennak um pah lengmang ko lai. Bawibanak um pah lengmang ko lai. Sihmanhsehlaw kan lung dong hlah seh. Nusalṭha pasalṭha thinlung put in dawtnak tu in kanmah le kanmah karah thisen le nunnak in rianṭuan kha a tim lo tein dawtnak tu in daihnak remnak tu in a tim peng ko hna sih. Cucu Chinmi nu salṭha pasalṭha kan unau cung le kan miphun cung kan sinak kha langhter hna usih timi kha chim ka van duh fawn. Cucaah cun atu lio hi bantuk in phet A ciatti taktak nak kan umnak zawn ah hin Chinmi kan sinak le Chin unau kan i dawtnak hi kan thinlung a feh chin. Keimah nih zei bantuk dirhmun ka dir hmanh ah keimah ka kut hin maw Chinpa thisen rawl lai kaw, unau Chinpa thisen ra lai kaw, unau Chinpa a nunnak in sual lai kaw, ti ti an thim. Pasalṭha kan sinak kan chim kan miphun cungah kan sinak kha Biakam te kha zungfai nei kho hna usih ti zong hi ka duh ngaingai. Cu zong cu donghnak lei ah van kal ding law kan upale hna na kan hruainak he bantuk buainak lio ahcun hruaitu kan upale vialte hna kan zohtu online le kan zohtu dihlak sinah chim ka duhmi cu nan ba tuk lai soiselnak nan tong ko lai soiselnak nan ton lio ah reality nan tonmi nan vaarnak um fawn lai Nan dirhmun vialte kan van theih khawh. Ninni ah pumpak tein mah ei awk hmanh neih pah lo buin tangka he te pek ah ka dirhmun tein ka ti kho tuk tein tiin a rak pemi vialte hna nan dirhmun ruah khawh le van theih khawh, van cuanh khawh a si. Kha vialte tu fundraising a tuahtu vialte hna nan sivangh caan tan ko lah mitkuh buai lo in heh tiah nan tuahnak vialte zeimaw caan ah soisel nan tonnak um ko lai. Sihmanhsehlaw nan lung rak dong hrimhrim hlah seh, tei rak nalhpi rih ko u, hmailei ah rak rak kalpi rih ko u. Khua a dei dengmang cang. Bawipa sinah a hrim ṭhan sulaw Bawipa sinah thlacam bu tein hmailei ah lungṭha tak in ralhang rih ko hna usih timi te kha nan dihlak a donghnak biacah kha va nan duh hna, kai lawm tuk hringhran.